Ол онньу дьэ бу биһиги ону сыыйбыт былыргы өйдөбүлүнэн онус дом, онон буоллаҕына саха киһитэ тыыннаах олоҕу биир сыллаах олорон кэлбит олоҕун түмүктүүр ийэ олунньу буолар. Ол иһин олунньу туох да үрдээх элбэх, иһиэрдээх-туомнаах, чуолаан бу Олунньуга биһиги Ийэ тыл күнүн бэлиэтиибит. Ийэ тыл диэн ити ийэ куту кытта ситимнээх тыл. Ийэ бу ийэ кут тугун курдук көрөбүт, биир көстүүтэ курдук көрөбүт. Ийэ тыл диэн төрөөбүт тыллааҕар өссө улахан суолталаах. Ийэ тыл итэҕэл тылын илдьэ сылдьар. ийэ тыл ити олоҥхо тыла сылдьар, ийэ тыла тыл ити тойук сылдьар, оһуохай тыла сылдьар, биһиги көннөрү кэпсэтиибит буолбатах уонна ийэ тыл муҥутуур үрдүк чыпчаала алгыс буолар, алгыс. Ону илиэн буоллаҕына олунньуга бу тугу сылбытын түмүктүүр уонна саҥа сылы көрсөр кэммитигэр дьэти тыл хуолтата туох да үрдээҕин күүһүрэн тахсан кэлэр. Аны дьэ биһиги бары билэбит бу ийэ тылы бэлиэтиир ыйбытыгар биһиги саха тылын дьэ туһугар турууласпыт Хаамай киэн туттар ытык киһибит Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ буолар. Кини буһахатын тылын, ийэ тылын харыстаан, ону туруулаһа сатаан, тугунан бэйэтин олоҕун анаабыта уонна Билиҥҥи Санкт-Петербурга тиийэн онно сахалыы шрип таһаартаран, ону сахалыы кинигэ бэчээттэтэ хатыыһылдьан кини доруобуйатын сүтэрбитэ. Ону чуолаан кини ити бу бэйэтин тугугар дневнигэр суруйбут бэлиэтэниитэ баар. Мин күҥҥэ биир быһыы хара килиэбиһиибин уонна тымныы ууну иһэммин Ноо, сылдьабын, хаччым, һуох, били тугун, хаччытын бүтүннүүтүн ол кинигэҕэ уонна шрипкэ анаммыт хаччыны кини аһыыр кыаҕа һуох, ол иһин дьэ ол кини итиийдик сылдьан аны тымныы сарайга хоно сылдьыбыт. Ханнык гостиницаҕа ол хаччыта һуох киһини ким хонноруй, ыал да хоннорбот хайаабат даҕаны. Онон саха дьэ биир чулуу киһитэ Семен Андреевич Новгородов Төрөөбүт ийэ тыла бу соруктаах-бичиктээх буоларыгар хитигирдик эрэйи көрсөн, үлэлээн-хамнаан, кини бэйэтин сыалын-соругун сиппитэ диэн ону этиэх тустаахпыт. Аны туран бу олунньуга ийэ кут дьэ оҕолорун иитэн, таҥха биһигиттэн таһааран, көтүтэр, туохха көҥүлгэ ыытар кэмэ кэлэр. Онон дьэ бу олунньубут биир өттүнэн биһиги ыйаахпыт, оҥоһуубут, төлкөбүт олорор улахан ыйа диэн ааттыыбыт. Аны туран олунньуга дьыл оҕуһун икки муоһа тосторо диэн. Ону эти туох диэн бастакыта олунньу уон икки чыыһылата, иккиһэ олунньу сүүрбэ түөрт чыыһылата. Ону буоллаҕына дьэ ол биһиги өйдүөх кэриҥнээхпит дьыл оҕуһа диэн ханна да таһыддьа үүрэ сылдьар дьиҥнээх оҕус буолбатах. Бу дьыл оҕуһа диэн халлаан

китэкидьик муос курдук чаҕылыйан, ол халлаан үргэлэти оҕус буолан көстөр, ол биир үргэл, ол онтон ол икки чаҕылхай сулуһа муос буолан көстөр уот сулуһа сырдыкка мэһэйдэтэн көстүбэт буолар. Мүкүн көтөҕүллэн истэҕин аайы, сулустар улам-улам көстүбэт буолан иһэллэр, хараҥа халбарыйар, сыҕарыйан биэрэр, онон олунньу биһиэхэ хараҥаны халбарытар, тымныыны мүлүрүтэр биир саамай күүтүүлээх, кэтэһиилээх ыйбыт буолар. Дьэ,